Bu gün her gün tejribe edip, durmuşyňyzy üýtgedip biljek bäş endik hakda gürleşeris. Sebäbi, bütin günüňiz adatça öwrenişen zatlaryňyzdan ybaratdyr. we erbet endikleriňizi gowy endikler bilen üýtgedip bilseňiz, derrew durmuşyňyzyň hilini ýokarlandyryp bilersiňiz. Her gün has şadyýan, has köp pozitiw we has öndürijilikli bolup bilersiňiz. Birinji endik. Her gün şol bir wagtda ýat we şol bir wagtda oýan. Sebäbi hemmämiz ir turmagyň nähili möhümdigini eşitdik we köpimiz Eger ir tursak, ertirimiziň nähili hasylly we peýdaly bolup biljekdigine şaýat bolduk. Şeýle-de bolsa, ir turmagyň ýatýan wagtyňyzdan başlaýanlygyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Eger siz şol bir wagtyň özünde ýatyp, şol bir wagtyň özünde oýanyp başlasaňyz, bedeniňiz bu ritme öwrenişip başlar. Mysal üçin, sagadyňyz agşam on boldugynda ukyňyz gelip başlar we derrewjik süýji uka gidersiňiz. Köpüňiz uklamakda kynçylyk çekýän bolup bilersiňiz. Emma, özüňizi hemişe şol bir wagtda ýatmaga öwrenişdirseňiz, ýatanyňyzda derrew uklap bilersiňiz we awtomatiki usulda irden turup başlarsyňyz. Eger bu režimde, ýagny agşamlar sagat on we irden hem alty edip, iki hepde, üç hepde dowam edip bilseňiz, soňra bu awtomatiki bolup başlar. Umuman aýdanymyzda, bu bäş endigimiziň esasy bolup durýar. Sebäbi ir ýatmak we ir oýanmak we sagdyn ukyňyzy almak sizi testosteronyň ýokary derejesine, keýpiňiziň ýokary derejesine, şadyýan bolmagyňyza, umuman her gün öndürijiligiň we işjeňligiň iň ýokary derejesine çykmaga mümkinçilik berýär. Şonuň üçin her gün şol bir wagtda ýatmak we oýanmak birinji endigimizdir. Şol sebäpli edil häzir, şu wagt telefonyňyzy eliňize alyp, ýatma we oýanma wagtyňyzy dogrulap bilersiňiz we ertirden başlap bu endigi edinmäne başlap bilersiňiz. Ikinji endik. Ertir irden üçin planyňyz bolsun. Çünki gowy dynç aldyňyz we turduňyz, soňra. Indi näme etmeli? Irden üçin bir planyňyz ýok bolsa, kimdir biri irdenki wagtyňyzy alar. Mysal üçin, mail poçtaňy barlarsyň, internete girersiň, SMS-e jogap ýazarsyň we gutardy. We bu gymmatly irdenki wagtyňyzy biderek sarp etdiňiz. Irden üçin planyňyz bolsun. Birinji turduňyz, dişleriňizi ýuwduňyz, suwuňyzy içdiňiz we depderiňizi eliňize alyp, bu günki meýilnamaňyzy ýazarsyňyz. We otuz minut kitap okaňyzdan soň, ýene-de otuz minut irdenki sport bilen meşgul bolduňyz we bu görnüşde, ýagny planly bir görnüşde hereket edip, irdenki örän möhüm bolan wagtyňyzy peýdaly ulanyp bilersiňiz. Siziň energiýaňyz doly, siz kitap okadyňyz, Siz sagdynlygyňyzy beketmek üçin sport bilen meşgullandyňyz, maksatlaryňyzy ýazdyňyz, planyňyzy etdiňiz, emma sagat entegem ir. Ine, bu hem irden ir turmagyň artykmaçlygydyr. Ertiriňize näçe pozitiwny, täsirli we güýçli başlasaňyz, günüňiz şonça-da täsirli we güýçli bolar. Şonuň üçin biziň ikinji endigimiz irden üçin planymyz bolmagydyr. Indi, edil şu wagt ýatmazdan ozal, irden näme etjekdigiňizi ýazyň. Ertiriňiz nähili başlamaly? Muny planlaşdyryň we ertir köp zadyň nähili üýtgeýändigini görersiňiz. Üçünji endik. Günüňize ilki bilen iň kyn işleriňizi edip başlaň. Gün üçin meýilnamaňyzy ýazanyňyzda, iň kyn işleriňizi birinji ýerde goýuň. Ony günortana ýa-da agşama goýmaň. Irden has köp energiýaňyz bardyr. Irdenki sport maşklaryny edenden soň, kitap okandan soň, ýerine ýetiren işiňiziň täsirini duýarsyňyz we has köp zat etmäge, iň kyn işiňize, günüň iň kyn meselelerini çözmäge we oňa şu wagt başlamaga taýynsyňyz. Eger birinji bilen iň kyn işiňizi ýerine ýetirseňiz, meselem, taslama taýýarlygy bolsun, öý işi bolsun, Ýa-da başga bir iş bolsun, eger bu kyn işiňiz irden iki sagadyňyzy alsa, agşam etseňiz bäş-alty sagadyňyz alar, ýa-da asla edilmän galar. Şonuň üçin güni iň kyn işiňizden başlaň. Günüň iň kyn işini gutaranyňyzdan soň, soňky galan aňsat işleriňizi derrew edip bilersiňiz. Dördünji endik. Her gün agşam kitap okamak üçin 30 minut sarp ediň. Hawa, her agşam 30 minut. Gündelik ýatýan wagtyňyzdan ýarym sagat öň ähli işiňizi tamamlap 30 minut kitap okamalysyňyz. Sebäbi şeýlelikde ylham alarsyňyz. Uklanyňyzda beýniňiz ylham beriji pikirlerden doly bolar we süýji ukuda arkaýyn ýatarsyňyz. Agşam okamak sizi mümkin boldugyça rahatlandyrar we ruhlandyrar, ýatmaga we uklamaga taýýarlar. Şeýlelik bilen, dördünji endigimiz her agşam otuz minutlap kitap okamakdyr. Bäşinji endik. Wadaňyzy ýerine ýetiriň. Abraýy ýigrimi ýylda gazanyp bilersiň, ýöne bäş minutda ony ýok hem edip bilersiňiz. Şuny göz öňünde tutup hereket etseňiz, özüňizi alyp barşyňyz başgaça bolar. Şonuň üçin sözüňizde duruň, wadalaryňyzy ýerine ýetiriň. Olary doly yhlas bilen ýerine ýetiriň. Adaty durmuşyňyzda-da, söwda ýa-da iş durmuşyňyzda-da wadalaryny ýerine ýetirmeýän adamlara ynanyp bolmaz. Berlen sözüň doly we dogry ýerine ýetirilmegi adamlaryň Siziň bilen işleşmek ýa-da işleşmezlik kararyna gelinlerinde üns berýän esasy aýratynlygydyr. Eger bu yzygiderli bolup geçse, ýerine ýetirilmedik wadalar siziň gatnaşyklaryňyza uly täsir eder. Öňüňizde goýan maksatlaryňyz hem bir wadadyr, emma ol özüňize beren wadaňyzdyr. Şonuň üçin maksatlaryňyza berk ýapyşyň we olary çynlakaý ýerine ýetiriň. Olara hiç wagt biperwaý garamaň. Bu geljekde kim boljakdygyňyzy we özüňizi nirelerde görjekdigiňizi kesgitleýän garaýyşdyr. Maksatlaryňyza karar beriň, olara edil häzir berk ýapyşyň. Sözleriňiziň eýesi boluň we hökman ýerine ýetiriň. Endik bu bir zady birnäçe gezek etdiň we bes etdiň we seniň durmuşyň üýtgedi. Ýok, beýle däl. Endik, gündelik durmuşyňyzda her gün ulanýan zadyňyzdyr. Muňa aýdyň şekilde düşünmelisiňiz. Sebäbi ilkinji günler bulary etmekde kynçylyk çekersiňiz. Özüňizi düşegiňizden çykmaga mejbur edersiňiz. Okamaga mejbur edersiňiz. Irden maşk etmäge mejbur edersiňiz we elbetde bulary etmek üçin köp güýç sarp edersiňiz. Emma endige öwrülensoň, Uly özgerişliklere taýar bolmalysyňyz. Birinji, olary awtomatiki ýerine ýetirersiň, ikinji hem bütin durmuşyňyzy düýpgöter üýtgeder we her gün dowam etdirýän endikleriňiz bilen dünýäde galdyrýan yzyňyz has uly we täsirli bolar. Eger wideomyz peýdaly diýip pikir edýän bolsaňyz, laýk basyp, agza bolup, We kime peýdaly bolar diýseňiz dostlaryňyz bilen paýlaşyp bizi goldap bilersiňiz.